Ha. and you sure say why una do this ki- now this cheating wey you dey cheat you sure say no be because of um, say your eye dey outside you wan follow other men abi na because of say na spiritual thing Uh, is it a clean thing? eh eh the sleeping wey the cheating wey you dey cheat for the past eleven years na because of say your eye dey outside and him no dey okay for you abi na because of say na spiritual thing say you no be you dey do am no be your clear eye

oh oh oh oh wait make i even ask you so uh, this is cheating not be only men na with women too. nke a bụ na nke nlọ ọ bụrụ na ihe mana nke ihe bụ for men. okay um, the dream own na for men uh, no no uh, the the physical one na you dey sleep yes. with men but for dream yes. own you dey sleep yes. with women yes. and men yes. so wetin you dey want now wetin you want make we do for you now.

the woman gats go cleansing mm. of all the things wey im say she don do now but the woman don now come talk say wetin dem tell am now say make im no use im own money give her to do am make she use her own money to do the deliverance herself now i come dey ask her madam so wetin you want make we do for you for backyard now e say eh, make dem give am money make e go do deliverance na we follow you do the things for eleven eleven years members now she get family members she get family members your mother make your mother give you now or those your boyfriends for eleven years for eleven years you see this person come send message mm. she's not remorseful she's not at all eh, she's not ready to stop the truth is the, the truth be say one the woman no get shame mm. two she no dey remorseful e no dey see am as say na bad thing wey e don do and e no ready to stop. ah mo no eh oga dey know eh if the girl dey have ask her one question hmm. and the question i say for all these eleven years whether she don try to find help you see eh that na one thing what if what if for these eleven years wey she dey do wetin she dey do wey she dey do hmm. this thing e never come to her mind because baba check am the spiritual na dey control physical o e no get wetin you wan do about am mm, na na wetin just dey there be that spiritual na dey control physical the truth is this place wey she dey go now wey the husband say make she go mm. na the place wey she go get her help be that her mother her family house make she go her family house na that that place na she go get help this place wey she dey go na the best place wey she go go wey she go get the help wey she need because no be no be no be even no be even us Mm, no go be fit us. say no be nobody go fit give her money wey she need na her family go fit give her the money wey she need Hello, sir. uh-huh. so quickly eh, eh, we don we don you dey hear me Yes, sir. Yes, sir. we don dey dey discuss your matter dey talk your matter we even laugh put on top but make i tell you wetin go happen you dey hear me

will it be enough to carry it. Eh, listen na still part of the na still the same thing okay. na still money eh? Eh, carry waka go meet your family because yes. we no go raise money for this show for you for, to do that spiritual cleansing no. no problem. Eh, no wetin you go do be say carry waka go house eh? biko sit your mama down make she tell you truth about wetin you no know because i no go lie give you obviously you no know wetin dey happen you no know yes you are right sir. you no know wetin dey happen so and i no go blame you no be your fault and at the same time na your fault because you keep quiet for him to don reach this level adibi as you dey go this level you reach point wey you go reach you say okay oh this thing e no dey normal make i do this um, about am make i do about am e go dey different but as you don eh, they say na when person wake up na him be him morning as you don start now carry waka reach house meet your mother if na for you to naked give your mother or cry give your mother make she tell you truth about everything na only your mother na im go fit tell you truth wey go save you from this whole thing you dey hear me Yes, yes. i for fit give you money but i no fit put my money i no fit Okay, okay. na you go fit raise the money wey go fit help you for this kind thing and or your family gangan wey know the truth behind this thing na dem go fit give you money to bring you out of this thing wey you dey so that woman wey say she don marry for eleven years mm, and she dey cheat on her husband mm. uh -huh. Uh, the one wey dey find spiritual the donation. one wey dey find spiritual donation now wey make all of una donate for am mm. as i comot e no tey evening of that day because that day i bin go abuja that evening that evening of that day na so the husband come send me instagram message mm. say oga nedu him hear the message o oh. mm. say him hear the program if i make i read the message as, as the man take send am wey he dey he say i'm the husband of that lady you talked about her marriage matter this morning the one that was cheating on her husband for eleven years of marriage and uber driver okay, he come tell me say there's more

the atrocities. Wow. Mm, because the boy incarnated from my great grandfather. Yeah. So, so he say no go die, he go come out. Wow. But how you take find out say she did do all these things? Because well, for her to talk am because if, for, for, for her to talk am na one thing but how you come mm. take find out because e obviously for for a long time you fit not know when you come begin know say na wetin dey go on be this. why i no know be say him dey use that thing use craft. dey cover everything and you go see am like one holy sister. Mm -hmm, you can never know unless there is a stronger power that reveal it to you. to you yes. i know because i went home when i went home to do some things in my house in the village. yes. so because i used to dream sometimes i will see it in the dream but i will not believe it.

So when he bring that look, I wave am. I tell am say, oya tell me who and who wey be say you dey sleep with all this while. She shock. Hmm. He come say, eh, na only one man wey dey worry am since he come send am money say make he come im place for this so so place for December. Hmm. Say himself he even try go but him dey for her period, he no do anything. Eh, eh, na sorry o sorry o i say you never and then that time the cause has hold her because he Mm. told me that they have hold her on the neck Mm. she's going to confess everything make her no worry Mm. he reach in the night he come tap me say he get con- some confessions i stand up i say oya dey talk na Mm. he say uh, uh, i sleep with some men

Wow. wow. they do make I don't talk everything finish because na the one wey dey tell me to talk na I go talk. So as for her mother, that her mother wey she dey say she dey go see, yes, she know her mother, no mind am. two hundred dey waka for night o. wow. so even even as i still dey try rescue am she still dey do me koni koni because the atrocity wey she commit too much. Hey. Eh. Mm. you see you see make i just say small thing. yes. the same thing wey dey do me na im im mama do im papa.

I ask her say, for this 11 years wey you dey cheat on your husband, the men wey you dey sleep with, he say eh, for re- for real life, for physical, he dey sleep with men, for spiritual, he dey sleep with men and women. I say okay o, for the physical men wey you dey sleep with, na one man abi na different men? He say na different, different, different men. I come dey wonder. I come dey wonder for 11 years how many amount of men you go don sleep with? and not be something wey dey do maybe once in a week e go be everyday thing. i say for belle e dey do am. chineke me. anyway so, uh, continue i dey hear you. so the issue is that she She no wan change o, if not that the gods hold am for neck. Hmm. Uh-huh. Dem hold am for neck and him fear, he fear, he fear. I never touch am since we are married am but that night hmm. I give am small. Hmm. Him think say she go die. You understand? Hmm. Because me I no dey beat woman, I no dey I even rise on my time. Hmm. So,

They, but him no know say. They no dey believe say your eye go open say come stand uh, your eh, ground. God bless you, God bless they you. They no dey always know, yes. Understand? Uh, so we never imagine I mean it's, it's just like somebody that is blind all of all of a sudden you see him. He be like person wey dem tie keep for ground the person the person wey tie am dey believe say happy eye no dey go anywhere. Okay.

Mm. Say me, I go even tell am say no be like that. But me, I no dey gree. You understand? So yes. you no like am there. But she no get any love, no affection. She just there to complete her mission. I know. I know. Uh, but oh, the it's... only reason the only reason why I say that I will not like say I don't marry finish because mm. of my son. Yes. But I don't think we'll have anything to do again.

going from one hospital to other and she no dey bring her one naira all the while wey i dey live with her na me dey do everything even sending money to their people she mm. never give me one naira to support as a family man wow. very wicked wow wow very wicked her her own wickedness e reach heavens. e con dey run up and down say e dey find money wey e go take go deliver himself. Uh, him think say him think say e go dey very far so that she will come back but she no know say the condition of wetin she go see in the front e go pass wetin him don dey see because him dey see wetin wan happen. e dey see am na make am dey run go go do all this thing. Mm. He come say make really, she, she really make me I no get anything. Like this why they tell you, my mom is sitting in the village. I dey try gather money because my mom she get issue. I still gather money where I go dey send make them dey take care of my mother for Mm. village. I just that village where I come serve now because of my mother. Because she's not okay. And this girl, this woman never give me one naira to support me. Even if put purse in the house na me dey buy am he no go buy if i ask am he go say he dey build shop shop wey i open for am for more than six years ago even she dey use her money dey lure people wey be say she dey sleep with She dey use inside the money lure you. shop oh. she's so wicked that I told her that even when thieves come to people's house, yes

Ah, ah. she she she sews she she have shop she do she do get money but me i dey look am say okay use that your money dey like solve your family solve your problem. own issue Make yes you no take your family thing so that you no go dey although she no dey tell me say she dey give her people o she never do account one day for me for more than five years i open the shop you understand me mm. so she so wicked that in fact

eh, make everybody wey be say you know say you no know your origin like yes. many people will be shouting about our foreign gods you know? mm. most of them people use it to scam people yes you know this our religious thing yes the best thing for somebody is to you know go back to yourself go back to your origin mm. you hmm. know go back to your origin where you were born mm. you hmm. know now there be your root yes

eh, eh, chimo things dey happen for this world oga nedu eh, this thing dey this thing dey almost everything wey na last year i discovered my own eh, which na my mama too and my papa na vegetables for her hand wow although me no dey sleep around but for dream na battle as i don already know now i don start to fight them eh, every time na battle my mom still dey deny reach today even my siblings she do am say say dem no go dey use y- y- dem no go dey useful wow sotey one die last year na so witch na so na so na witchcraft na marine

i no know na spiritual things so i never eh, because the thing still dey where e dey my own na say anything wey because you contribute fifty percent according to wetin you talk and wetin your husband talk spirit contribute fifty percent wetin you no know you be no know but as you come enter inside you come see say oh na wetin hold you be this you come hug the thing more come dey even do pass pass pass the, your your job description for the spirit world you understand now biko your own now na to make sure say you reduce your things wey you dey do Yes. e re- eh, eh, you reduce am and all this sleeping with men e dey affect your Don't husband even reduce me. I've stopped it totally. Totally, I've stopped it. you know say na one thing for you to your na your flesh na im dey talk this one when the people wey dey do do the thing when dem hold you now you can you can you can because you go comot the spirit first of all now na spirit dey control physical na your spirit dey control your body if you if you never if you never com com comot the physical uh, the spirit if you like talk say i will not i will not i fit drop this phone call now one guy go cut eye give you now if you run go corner. no be say i dey i dey you understand you are right you are right yes so i beg everything wey you fit do do am so that this this eh, eh, eh. anyway it is well eh, um, eh, eh, eh, just do wetin you go fit do for your husband in fact for your son and for your husband do wetin you go fit do for yourself also eh so that this thing go stop so that shame because i dey imagine the number of men wey you go don sleep with i cannot fit fit even count. i can't count it let me just say the fact i can't count it. hi. Mm. okay we go talk to you soon yeah. all right sir thank you i appreciate you. na eh, my mouth no gree me talk. Oh. my my tongue dey heavy me oga dey do. she she dey remorseful. she is remorseful but eh eh see na person when if dem no cut i talk she talk mm. am hmm. that day i ask her that day you hear me mm. and she talk am i say adibi dem catch you you for stop if for no stop. if for no stop na. no no be about to be remorseful if this man no be strong man wey god dey im back hmm. wey elders dey for im back you think say the man the man no go dey alive.

different men every week na she dey sleep with not be one man she dey sleep with at all na some some maybe because their own good well well their own like the landlord e own na permanent chopping nah, even when so person wey to dey chop steady even when e get belle na be say at least one or two different men every week na be say for a a week for a year wey be fifty two weeks you dey sleep with over hundred men hundred men over for her not to count say she no fit count men wey she don sleep with na be say if you multiply by eleven years over one thousand men na she don sleep with ta- physically physically o

Mm. Yeah, yeah, I get that. I love them. Not the same thing. I love them. Not the same thing. So make you know the thing. Say the ones wey be evil spirit na the ones wey you dey see wey naked up and down. Mm. E dey everywhere. You know, you know how many people dey send message for here? They do na the same thing. The same mm. thing for them. The same thing for them. Which means you know how many men wey be wey be vegetable for their house. Uh, we don call her. You hear wetin she talk now?

cold don catch me join harmattan wey dey. as in. na mommy clinton dey mommy talk. clinton eh. youngest for life. mommy clinton eh this wetin ah. person this one today shock Why? me i think say by friday if, say we don hear everything we no know say as, as we talk to oga this morning our ear full more. Ah, i just sit down like this if you see as my body be. Hmm. i come say wetin be this. Hmm. hi

Hey, Why? my brother. Mm. na that evil spirit that evil energy wey dey for their body meanwhile dem carry evil dey waka up and down. church full everywhere. church full everywhere yet things wey dey go on dey go on. for for this thing for babalawo place dibia. Mm. say some pastors incident there. Mm. my brother

e na na why anybody wey come near me dey co- talk church church church i go chook you enter gutter i go wash you down finish Me, I no dey even. That I will person wash you don down, go no there. come- no come my front, come dey talk I go nonsense, church, church, come dey church, do this, Obakwa I do Oku. this. No, no, no. Hi. Oga thank Leti, you joe my God sister bless you see this my brother wey call he talk some things and i go talk something now make una hear me oyibo leave where im dey he he mention something say go back to your elders go back to your roots you see when you go talk say your forefather your forefather no be oyibo man your forefather no be saint theophilus saint catholic saint nka saint nka no na your elders your forefathers

meanwhile when you go meet guy wey be traditionalist e go sit down with you dem go bring pot e go talk one or two things pour salt pour sugar pour everything yam you go see pic video of somebody wey dey do wetin you dey do you go say na juju be that one why you no call the one wey you dey do for video call as juju dem go say na technology you see am dem go say na technology oyibo don come m- throw- make us throw away our tradition how we take dey make us believe say things wey we dey do say na im be wrong thing carry our own gods wey dey do things well carry am go back go develop their own place we see where we dey oyinbo dey still dey worship god o. oyibo still dey worship gods go there go check Then do pass. na dem do worse pass but you see una una go come talk say una own tradition na evil na evil evil dey good dey everywhere in the world everywhere in the world choose the one see it's all about two forces for this life wey we dey it's all about negative energy or, or positive, positive, energy yeah. it's about good and bad. bad it's about up and down it's about cold and hot it's about two things choose you the this day who you go follow good or bad whether na traditional you dey go you na the bad one you wan go abi na the good one you wan go choose ye this day hmm. who you go follow hmm. na the bad abi na the good na go direct you.